Ассаламу алейкум. Тарихи мәчеттә э, менә шушындый шамаиллар куйганнар. Осман хаҗига Аллаһның рәхмәте яусын. Кара нәрсәләр эшләгән монда. Бөтен борынгы әйберләр, балталар, чүкечләр, тегермән ташлары, чуеннар, болгар периодындагы монеталар, уклар, иске пычакка хәтлек бар. Пычак бит әле гади генә түгел, аның менә монда күренсә сырлары бар. Артында описаниелары бар. Вот. Бу Батыршин Гумар Мулланурович биргән борынгы вот, э, нене татарларның саблесының сыныгы и укның сыныгы. Монда менә шуеннар нинди генә юк. Менә шушылай комганнарның төрле вариантлары. Менә. Менә, менә, менә, менә, менә. Чоплыстаннан шундый сабан биргәннәр. Менә сез уйлап карагыз, шушының белән җирне сырып караен, трактор сыра Ничә белән бара да бу бер белән бара. Ат тәгәрмәчләре, орчыклар, колбылар, күзлек. Күзлектә әле бер кул белән тота торган теге. Кырынгычлар. Әгәр кемнең вакыты булса, шунда мәчеткә кергәндә музейны да кереп карап чыксагыз, бик шатланырсыз. Безнең әбиләрнең кыяфәте менә яулыкны артка салып бәйләү, камзол, итәк, итәкнең астында ана шундый калош бәйләгән ыек. Авыл шулай матур булып торадыр инде. Алар менә киянтәләр, май язгычлар, лампаларның төрлесеннән табаклар һәм борынгы акчалар менә шундый бар. Мукай күп кенә музейлардан байрак. Менә мондый да әни пешергән әле минем истә. Вот. Менә бу сепараторны юри генә карагыз әле. Сепаратор. Мин мондыйны күргәнем дә юк. Каяндыр табып китергәннәр. Пиалы латунные с глазурью. Ә сөйләп карагыз, латуньга глазурь куярга нинди технология кирәк? Менә моны карагыз. Мон Пансье. Бу шкатулкалар борынгылар. Самоварны карагыз, самовар нинди бай. Самовар. Табагы да бар астында. Чикләвек ваткыч. Печатный машинка, фонарьлар. Тахир бабай Мамышевның ниләре. Менә. Күп монда борынгы китаплар бар. Карагыз әле, кул язмалар бар. Бу иктисад. Э, иктисад Тоже. Коръәннәр. Монда даже кемнеңдер печати да бар. Күзлексез күреп булмас. Тәфсирләр, тәсбихләр, түбәтәйләр, түбәтәйләр менә нинди. Болар бит инде Здесь еду нельзя ходить. күренгән, күренгән. Улым, мында аш белән Әй. йөрмәгез. Менә сугыштан шундый хатлар килгәннәр, өч почмаклы рәвештә. Аннары соң ана портсигарлар, э, планшетлар командирныкы. Э, патефон, радио. Тахир бабайның менә кителе хезмәт итте Тахир бабай. Урыны җәннәт булсын. Ничә еллар, ничә еллар. Менә бу э, шкафлар элекке күп йортта бар иде инде менә шушындыйлар. Менә хәзер менә реставр итеп куйганнар. Шундый плюшлар, Мендәрләрне шулай матур иттереп җыеп куялар иде. Суккан, суккан э, яулыклар, карагыз әле. Вот. Монсы әбиләр тәхәрәтләнгәч шуңа сыртына әзерли. Монсы кыз биргәндә яулык алу бар. Кстати, менә бу традиция, яулык бирү традициясе. Лампасы да бик матур, шундый уютно монда, э, кстати. И исе дә тәмле. Вот борынгы әбиләрнең өйләренең исе монда кергән. Менә кызны сратып килсәләр, э, кияүгә инде бер егеткә, кыз шушынды яулыкны, чиккән яулыкны биреп җибәрә. Риза булса, и шушыны э, араплар хитба диләр, хитба. Договоренность менә шул сөйләшәләр дә, сүз куешалар. Вот и шушы яулыкны таяя таякка бәйләп киткәннәр. Я хәзер инде машинага бәйләп алып кайталар. И кайткач, э, игә элеп куялар стенага. И кунакларын чакырып инде шул яулык белән мактаналар бер төрле. Малаебызга инде кыз аннары соң шушыннан соң киләләр кыз ягыннан шушы яулыкны кемнәр бирде алар киләләр и күреп китәләр и аннары соң инде ошаса бөтен нәрсә дә әле бу никях түгел әле яшьләр бергә яшәми аннары соң инде никях укытып гаилә кырылып китә менә монда Ну, Усман хаҗига Алланың рәхмәте яусын. Моны оештырырга күпме көч кирәк. Монда вообще менә общий фонны күрсәтәм хәзер сезгә карагыз. Общий фон шундый искиткеч матур. Искиткеч. Мондый музейлар сирәк була. Килегез, намазларны укыгыз. Вот, кунак булыгыз, күрегез. Шатланыгыз. Мин үзем бик шатландым.